Hi guys, ndokuchingamidzai muchikamu chechi 5 chechishanu chechirongwa chedu zvirwere zvemunyika. Nhasi toda kutaura nezvekensa. Kensa inonetsa kutaura nechishona nekuti chirwere changa chagara chisipo, asi tichai taura nemutauro wedu zvinoita kuti tinzwisisane zvakanaka inini ndichitaurawo imimi muchinzwisisawo kuti ndiri kuti chii asi ndai ndakarova keot ka tshirt cancer chimbori chii zvazvinoita munhu akagadzirwa nemacells macells ndo tingati tunhu tudiki tudiki tudiki tunouya tuchibatana tuchigadzira anonzi maorgan then maorgan ndo anozogadzira munhu kuti roko rinenge rine macells akawanda ameno mabillions emacells handiti macells edu kukura kwawo nekugadzirwa kwawo manyowani anogadzirwa zviri pamutemo mutemo uyu unenge tongoti unogadzirwa neinonzi dna dna ndo inotaura kuti uchakura sei zvauri sewo iwe uchakura wakaita sei uchakura uchienda kupi basa rako nderakati handiti saka zvinozoitika pakensa ndezvekuti kunozoitawo macells asina mutemo kana kuti ane mutemo but usiriwo chaiwo chaiwo uri original zvimwe kana kuti panegona pawedzeredzwa kamwewo kainstruction saka eh, pekuzopedzisira tinozopedzisira tani macells ari kukura zvisina mutemo haa ndambozama kutaura kenza nechishona but basically in english is just uh, cells that grow disorderly where they are not supposed to grow and in the way that is not um, normal cancer inogona kuita inonzi benign kana kuti malignant kana tichiti ine mamalignant cells anenge ari achikwanisa kufamba kubva tomboti waita inonzi breast kana kuti waita eh, cancer pazamu inogona kubva ipapo yotofamba yotoenda kune rimwe zamu iyoyo inonzi malignant then kozoitawo inonzi benign inongoungana ipapo yongokura yakadaro haifambe fambe haiite sei malignant inorwadza benign hairwadze ndo musiyano uripo e, cancer dzakawanda wanda kune matapes akawanda wanda zvichienderana nekuti dzinowanikwa pai Kune kenza dzakawandirawo kuvakadzi zvakafanana nebreast kenza inowandirawo kuvakadzi cervical kenza inowandirawo kuvakadzi kuamerica kwavanonyatsozvitsvaga pavarume vaviri one wachona anodiagnoswa nekenza pavakadzi vatatu one wachona anodiagnoswa nekenza saka tingangoti prevalence rate kuvarume 50 percent kuvakadzi i33.3 percent kenza dzinosiyana zvichienderana nekuti uri mukadzi here kana kuti uri murume kuvakadziwo kwakawandawo breast cancer nana cervical cancer kuvarume ndo kwakawandirawo prostate cancer cancer yepasika rudzi then kunewo macancer akango emasaidi ese ekuvakadzi nekuvarume kune lung cancer cancer yemumapapu kozoitawo colon cancer cancer yemudumbu handiti zvichingosiyana zvakadaro makenza aya andataura ndo angori common asi hazvireve kuti ndo ega ariko fact imwe iripo pakenza ndeyekuti kenza chirwere chinobvira pacell chinotokodwa nedna macells ekenza anenge atori nedna yawo saka kensa yangu haifanane nekensa yako kensa yanhingiwo haifanane nekensa yemumwe munhu anotevera saka makensa ese anotosiyana zvichienderana zvakangofanana nekusiyana kwakaita mhino yangu kuti inenge yakati kurirei zvichinoenda zvakadaro ukaita kensa inorapwa nezvinhu zvitatu chekutanga pane surgery surgery ndokuti taakusvika isusu pane tuma yakonzeresa nekenza taakuicheka tichiibvisa then kozoita eh, method yechitwo inonzi chemotherapy chemotherapy mushonga unoshanda kuti unenge wakangonanga kumamacancerous eh, cells iwawo ndo anobva abviswa nechemotherapy nemushonga then kunozoita yechi three inonzi eh, radiation radiation ndeyekutopisa macells ekensa waya anopiswa anoshanda maexray tinyatsotora kuti ako ngakatsvi zvichienda zvakadaro ndo mhando nhatu dzinogona kutoshandiswa dzese pamwe chete zvichienderanawo nekuti wapa stage ipi uye ana chiremba varonga zvipi uh, zvakaoma kune munhu anenge adiagnoswa kensa kuti azvitambire zvakaomera zvekare vanhu vaanogara nawo saka kune ana mazvikokota maoccupational therapist ndo vanenge vava kuzouya kuti vadzivirire zvimwe zvirwere zvingangouya kuburikidza nekensa yatinenge tiinayo kune chirwere chepfungwa chinonzi depression depression ndichekuti munhu anenge atsamwa kana kuti anenge asuwisisa zvakanyanya zvekuti anenge akuto lose yatinoti functionality akutadza kuita zvaanokwanisa kuita zvaaimboita mazuva ese akungoti ah ko ndichazviitirei ini ndaane kenza anenge akuita lack of reason lack of purpose saka maoccupational therapist ndo anozobatsirana nana chiremba kunyatsoomeka shuwa kuti munhu awana kubatsirwa kwakanaka muchipatara nekunze akumba ndoda kukutendai nekuona kwamaita vhidhiyo iyi guys ngatibvunza nemubvunzo nombirawo guys musubscribe please guys so that next time pandoposta another video you know kuti i posted another video and you watch the video please